Voilà, schéine gudden Owend. Mir haten haut eng Rëtsch vu Reuniounen, de Moien ugefaang mat de Sozialpartner an uschléissend mat engem Regierungsrot. Just fir dann direkt schonn op de Moien anzegoen, hu mer, nodeems mer fir d'éischt d'Gewerkschafte gesinn hunn an derno d'Patronat, gesinn, dass mer wäerten ufanks Juli eng Tripartite organiséieren. Et geet eis drëms, dass een zesummen no Léisunge sicht, fir aus enger Situatioun erauszekommen, wou ee kéint riskéieren, dass de Chômage-Taux zu Lëtzebuerg an d'Zuel vun de Leit, déi am Chômage sinn, och géifen an d'Lut goen, wéi mer kënnen fäerdeg bréngen, dass eis Wirtschaft, gutt fonctionéiert, op jidde Fall nees ugekuerbelt gëtt. A mir sinn der Iwwerzeegung, datt et wichteg ass, datt mer dat am Konsens och mat den Sozialpartner maachen. Mir hunn och ofgewaart, bis den État de crise fäerdeg ass, an da wäert déi och ufanks Juli kënnen organiséiert ginn. Derno hat mer Regierungsrot, wou mer selbstverständlech, De Gros vum vun den Diskussiounen iwwert de Covid 19 och och haten. Mir stabiliséieren eis am Moment an enger Situatioun mat ganz niddrege Neiinfektiounen trotz intensivem Testing. Et si ganz, ganz vill Tester, déi gemaach ginn, a mir bréngen et fäerdeg am Moment, datt de Ratio vun den Neiinfektiounen par rapport zu de geteste Persounen ënnert engem Prozent läit. Dat ass e gutt Resultat an ech muss soen, och wann de Virus nach do ass, awer an deene klengen Zuelen ass dat och d'Resultat vun deem ganzen Zesummespill, wou all Bierger sech och un d'Reegele gehale hunn. Et sinn elo genau zwou Wochen hier, wou mer jo och eng nei Phas vum Deconfinement organiséiert hu wou mer d'Aktivitéiten och op den Terrassen jo nees opgemaach hunn, wou den Horesca Secteur och konnt dunn opmaachen. Mir hunn eis ëmmer zwou Woche gi fir Monitoring kënnen ze maachen. Ech weess, datt dat net jiddwereen arrangéiert. Verschidde Leit hätte gäre méi kuerz Délai gehat. Fir eis wor et wichteg dès le départ ze soen, datt mer déi Période d'incubation vun deem Virus wilden analyséieren, Är mer kéinten och nei Décisiounen huelen. A mir sinn där Linn trei bliwwen, vum Ufank un an haut och nach ëmmer. Also et ass elo eng weider Phas um Wee zeréck an eng nei Aart a Weis vum Zesummeliewen an e luesen Iwwergang och nees zu méi Normalitéit, méiglech mat deene Resultater, déi mer konnten och de Moien analyséieren. Mir hunn deemno haut festgehalen. D'Rassemblementer bis 20 Leit, fir déi ginn et keng legal Restriktioune méi. Et ginn déi staark Recommandatiounen, dat heescht, déi mer jo och kenne vum Social Distancing an och vum Port du Masque, wann de Distancing net méiglech ass, awer net als legal Obligatiounen. Bis 20 Leit. Dat gëllt also souwuel fir de privaten ewéi fir den ëffentleche Beräich an gëllt esouwuel dobannen och ewéi dobaussen. Bei Rassemblementer iwwer 20 Leit gëllen déi Reegelen, wéi mer se bis elo jo och festgehalen hunn. Et mussen. Assignéiert Plaze sinn an dann entweder entweder zwee Meter tëschent de Still oder de Port du Masque. Mir hate lo just eng Diskussioun och an der Chamber, dat heescht och bei kulturellen Aktivitéiten oder an engem Kino oder bei anere Plazen ass et méiglech, dass een net zwee Meter Ofstand muss hunn, wann déi Leit, déi am Sall sinn, och d'Alternativ, dat heescht de Mask och un hunn. An déi Obligatioun gëllt esouwuel baussen och wéi bannen. Fir Kanner ënner 13 Joer gëllt d'Obligatioun vum Mondschutz opgehuewen, wa se sech dobaussen ophalen. Fir mech wor et och dofir wichteg, dass den Här Meisch dobei war, deen och méi derno kann an d'Detailer goen iwwert d'Jugend an och iwwert déi aner Décisioun, déi mer geholl hunn. Mir hunn d'Spillplaze ginn nees op an do ass dann fir d'Kanner dobaussen also och keng Obligatioun méi eng Mask ze droen, well se jo och ënner 13 Joer d'Spillplaze per meeschtens Gemengen och reservéiert sinn. An den Här Meisch wäert derno och op déi aner Aktivitéiten da kënnen agoen, déi och während dem Summer oder aner kënnen organiséiert ginn. Iwwert d'Bannespillplazen, déi jo och bis elo zou waren, kënnen nees opgoen. Do gëtt et awer eng Obligatioun, dat heescht fir all Kand dann iwwer 6 Joer och eng Mask unzehunn. Am Horesca-Secteur gëtt d'Zuel vun de Leit, déi op engem Dësch Op eng Dësch, déi jo am Moment op 4 limitéiert war, op 10 maximal an d'Lut gesat. Ausser, wéi gesot, et sinn nees d'Leit aus dem selwechte Stot oder déi zesumme wunnen an déi zu méi wéi 10 wieren, dann zielt déi Reegel do net. Mee wéi gesot, soss kënnen 10 Leit zesummen am Restaurant sëtzen. Foiren a Salonen, déi dobaussen organiséiert ginn, gi méiglech gemaach. Do mussen d'Exposanten an d'Leit, déi och do schaffen, hannert hirem Stand och bleiwe mat enger Mask. An d'Visiteure mussen och, wann déi Distanz vun zwee Meter net respektéiert gëtt, och eng Mask undoen. Dann hu mer och festgehal, dass bei den individuell Sportaarten, awer just, wéi gesot, bei den individuell Sportaarten ouni Kierperkontakt, Dat ass kloer dann nees Kompetitioune kënne stattfannen. Wéi gesot, dat heite si Mesuren, déi nees an eng gewëssen Normalitéit kommen. Et si méi Fräiheeten och fir den eenze Bierger. Dir wësst jo, datt d'Regierung ni der Meenung war, datt et d'Reegel fir d'Leit an hire Fräiheeten anzeschränken. Dat ass wat d'Reegel sollt sinn. Dat soll d'Ausnam sinn. An dowéinst awer wor et eis wichteg, datt mat deenen Zuelen, déi mer hunn, mat deene Resultater, déi mer haut och hunn, dës Schrëtt kënne weider an d'Lut, mat dëse Schrëtter och kënne weider an d'Lut goen, wéi gesot, an de Restaurante vu 4 op 10, fir Rassemblementer, ob doheem oder dobaussen, ëffentlech oder privat, ënner 20, keng legal Obligatioune méi, mee staark Recommandatiounen, iwwer 20, déi üblech Distanciation sociale oder de Mask, a wéi gesot och bei Manifestatiounen, wou mat Sëtzplazen ass, d'Alternativ zu deem zwee Meter och déi vum Mask. Ech mengen, dat sinn déi wichteg Punkten, och nieft de Kanneraktivitéiten, wou ech dann direkt och dann dem Här Meisch giff d'Wuert weiderginn. Jo, villmools Merci. D'Kanner hunn an deene leschtene Woche jo op ganz vill musse verzichten, op d'Schoul, op déi non-formal Bildung, op hir Veräinsaktivitéit, sief et Musek, Sport, Scouten oder wat och ëmmer, op ganz vill sozial Kontakter. Jo, se hunn esouguer gesot kritt, se sollten net méi bei d'Boma, bei de Bopa kënne goen. Se waren och, wéi mir alleguerten, mee se hunn dat sécherlech och nach vill méi extrem erfuer, isoléiert. Jo, an och d'Spillplaze waren zou. An et war jo eng Diskussioun am Laf vun de leschten Deeg och hei am Land. A Spillen ass jo essentiell fir d'Entwécklung vun engem Kand. Beim Spillen, do entwéckelt e Kand Selbstvertrauen, et entwéckelt Verantwortungsbewosstsinn, et entwéckelt awer och säi Sënn fir Solidaritéit, Rücksicht an Fairness par rapport zu sengen Kollegen, et entwéckelt seng Konfliktfähegkeet, Regelen anzehalen, ze gewannen an awer och mol ze verléieren, Enttäuschungen ze verschaffen, seng Spontaneitéit gëtt stimuléiert, grad esou wéi seng Kreativitéit, Frëndschaften gi geschloss an awer gläichzäiteg och ëmmer nees ganz schnell op d'Prouf gestallt, Motorik an Freed un der Bewegung sécherlech Och well se léieren, sech ze konzentréieren a ganz geziilt och op en Zil hin ze schaffen. An ech kéint déi Lëscht eigentlech do beliebeg weider féieren. Ech hätt et awer och kënne ganz einfach mat de Wierder vum Astrid Lindgren kënne resüméieren, wat gesot huet, Wann ee genuch spillt, esou laang ee kleng ass, dréit een déi Schätz mat sech, aus deenen ee spéider e ganzt Liewe laang ka schäffen. Ech sinn frou, datt mer elo déi Barrièren do kënnen ewechraumen, déi d'Kanner an deene leschte Wochen dervunner ofgehalen hunn, zesummen dobaussen ze spillen. Bon, firwat elo? Et gëtt eben och mëttlerweil eng ganz Rei vun neie wëssenschaftlechen Erkenntnisser, Eng dovunner ass, oder seet eis, datt dobaussen et däitlech manner riskéiert ass sech unzestiechen. Et gëtt esouguer vun engem Facteur 18 geschwat, wou ee sech dobausse manner dacks géif ustieche wéi dobanne. Mer wëssen awer och, datt de Covid 19 jo awer kaum nach present ass hei zu Lëtzebuerg, an dat weisen déi lescht Testresultater, wann ech mol all Tester zesumme rechnen aus der leschter Woch, da waren dat 6.510 Tester an do si just 19 positiv Fäll derbäi erauskomm. Mer sinn also do ënner 3 op 1.000 geteste Persounen. Dat sinn der tëscht zwee an dräi den Dag. Insgesamt hu mer landeswäit nach 34 Infektioune gehat gëschter, déi aktiv an akut waren. Dat weist, ewéi wäit de Covid 19 an deene leschte Woche dach awer zeréck gedréckt gouf respektiv sech zeréck gezunn huet. Och d'Ouverture vun den Schoulen a ganz villen aneren Domainer vun eiser Gesellschaft huet dorobber keen Impakt gehat, op jidde Fall keen negativen Impakt gehat. An de Covid 19, wësse mer jo och, ass an der Regel net wierklech geféierlech fir Kanner. An dat beleeë jo och déi Zuelen hei zu Lëtzebuerg vun den Infektiounen an och vun deene méi schwéieren Fäll. Dat waren der wierklech kaum déi do fest konnte gestallt ginn, an mer wëssen och, datt Kanner aner Kanner manner schnell unstiechen, op jidde Fall däitlech manner schnell, wéi dat am Ufank vun der Kris gefaart ginn ass, wou jo éischter gemengt ginn ass, d'Kanner géifen de Virus vun enger Famill an déi aner, also quasi duerch d'ganz Gesellschaft droen. Dat ass mëttlerweil de Stand vun der wëssenschaftlecher Erkenntnis, an deen huet d'Regierung dann och derzou beweegt, fir haut de Mëtteg ze decidéieren, datt d'Outdoor-Spillplaze sollen op gemaach ginn, opgemaach ginn, dat ouni déi üblech Distanzregel an eben och, wéi de Premierminister et scho gesot huet, fir Kanner ënner 13 Joer och ouni Mondschutz, well et eis wichteg ass, datt een eben och fräi ka spillen an datt do d'Dynamik, déi bannescht Dynamik vum Kand, datt déi dominéiert, fir eben mat Freed ze spillen an een net permanent awer do mat der Handbrems op der Spillplaz muss ënnerwee sinn. Et ass esou, datt mer gläichzäiteg och hei awer decidéiert hunn, datt d'Indoor-Spillplazen och kënnen opmaachen deemnächst. Där gëtt et jo och eng ganz Rei am Land a si beléift bei de Kanner. Do allerdéngs hu mer eng aner Reegel, nämlech well et dobannen ass, wëlle mer, datt weiderhin d'Kanner och de Mask oder de Mundschutz wäerte droen. Dat huet natierlech och eis erausgefuerdert, wat den aktuelle Fonctionnement vum Schoulhaff ubelaangt, fir deen ze iwwerdenken. Wann dobaussen Spillplazen nees op sinn, da gëtt dat eis d'Méiglechkeet, eben och de Fonctionnement vum Schoulhaff ze iwwerdenken. An déi bishereg Sécherheetsmesuren, déi mer do haten, déi hunn eigentlech ganz gutt fonctionnéiert am Schoulhaff, grad esou wéi an de Schoulgebaier. D'Kanner waren extrem disziplinéiert an ech wëll e grouse Merci och soen un d'Schoulpersonal, un d'Elteren, un all déi aner Professionell och aus de Maison Relaisen an och un déi ganz vill Studenten an all déi Leit, déi eis elo an deene leschte Woche gehollef hunn, eisen AB-Modell do mat ze organiséieren, datt se och dofir gesuergt hunn, datt déi Disziplin do konnt agehale ginn. Et ass awer schonn e bësse schued an ech hunn et ëmmer nees festgestallt, wann ech da mol an déi eng oder déi aner Schoul kucke gaange sinn, datt d'Kanner sech just vu wäitem konnte wénken, datt se awer mat deene richteg gudde Frënn net onbedéngt konnte konnte mol schnëssen a scho sécherlech guer net spillen, well d'Schoulhaf eben och nach cloisonnéiert war, well mer d'Kanner an hirem eegene Grupp wollten halen, dobanne sécherlech, an dat wäerte mer nach weider maachen, mee bis elo eben och dobaussen am Schoulhaff. Nun, dobaussen, do ass dat eben elo net méi. Noutwendeg. Do kënnen se zesummen am Schoulhaff spillen. Mer bleiwe bei eem, bei engem Prinzip, well en sech och bewäert huet an deene leschte Wochen, nämlech datt mer d'Pausen déphaséieren, fir sécherzestellen, datt mer net ze vill Kanner am Schoulhaff hunn. Mee dee Grupp, deen dann zesummen an der Paus ass, deen huet de ganze Schoulhaff fir sech a se kënnen dann och do spillen. Eng Aschränkung wëlle mer awer och do nach weiderhi maachen, entgéint Deene Prinzipien, déi elo dobaussen op de Spillplaze gëllen, ass et esou, datt am Fondamental een awer och nach seng Mask, säin Buff oder en anere Mundschutz soll unhalen, wann een eraus geet. Do gëllt weiderhin d'Regel, datt wann ech an der Enceinte vun der Schoul sinn, dozou gehéiert de Schoulhaff, datt ech dann eben och de Mundschutz unhunn, bis ech op menger Plaz am Klassesall sëtzen. An da kann ech en ausdinn. Mee mer mierken awer och, datt ganz vill Schüleren do wëllen un halen. Et gëtt och eng Iwwerleeung, déi dat justifizéiert. Et ass nämlech esou, datt wann ech do baussen op d'Spillplaz ginn, meng Eltere mech dohinner loossen oder ech dohinner ginn, da maachen ech dat aus fräie Stécker. Also meng Elteren decidéiere fir mech, déi iwwerhuelen d'Verantwortung a soen, ob ech e Mundschutz undinn oder ower keen soll undinn. Hei ass et awer esou, an d'Schoul geet jiddereen an d'Schoul muss jidderee goen, do ass et eben net, datt dat Déi eege Verantwortung ass, déi do eleng kann zielen. Duerfir hu mer scho gesot, dat ass eng staark Recommandatioun, esou wéi mer et vun Ufank un haten, datt een an der Enceinte vun der Schoul ebe bis op de Stull am Klassesall de Mundschutz soll unhalen. An do bleiwe mer och elo mol dobäi bis op Weideres, well mer jo permanent am gaange sinn awer och all déi Regelen do ëmmer erëm ofzeweien an ze kucken, wat ass nach noutwendeg, wat ass justifizéiert. Dat doten, dat ass net nëmmen e Schratt a Richtung vun enger schoulescher Normalitéit, mee mat deem dote Schratt gëtt d'Schoul awer och ëm eng Kéier e gutt Stéck méi kandgerecht. An duerfir, meng ech, ass se wierklech wichteg fir d'Kanner queesch uechter d'Land. Wann besonnesch d'Kanner de 25. Mee sech gefreet hunn, fir zeréck an d'Schoul ze goen, da war et jo och ebe grad, fir hir Kolleegen, hir Frënn erëm ze gesinn, well d'Schoul jo net nëmmen déi Plaz ass, wou ee formal léiert, mee d'Schoul ass eben och de soziale Liewensmëttelpunkt vu ganz ville Kanner. An andeems de Schoulhaff nees normal ka fonctionnéieren, gi mer där doter Erwaardung vun de Kanner dach awer erëm e ganz Stéck méi staark gerecht. Mir hunn de Covid 19 esou wäit zeréck gedrängt, datt mer de Kanner nees och déi dote Fräiheet kënnen zeréck ginn, eng Fräiheet, déi wichteg ass fir hir Entwécklung, eng Fräiheet, déi d'Schoul nees e weidert Stéck méi kandgerecht ka maachen. D'Kanner an déi Jonk hunn an deene vergaangene Méint op villes musse verzichten. Si hunn dat gemaach, fir der Verbreedung vum Covid 19 an der Gesellschaft kënne virzebeugen, fir se ze bremsen a besonnesch awer och fir déi vulnerabel Matmënschen ze schützen. An elo ass et un der Zäit, datt mir de Kanner an deene Jonken och nees eppes zeréck ginn. An duerfir huet d'Regierung och de Moien, oder de Mëtteg, pardon, decidéiert, datt d'Summeraktivitéite fir Kanner a fir Jonker och dëse Summer kënnen stattfannen, dat heescht d'Vakanzenaktivitéite vun de Gemengen, de Maison Relaisen, de Kolonië vun deene ganz ënnerschiddlechen Träger, de Scoutscampen a vill aner Aktivitéite si kënnen organiséiert ginn. A mir haten och scho Kontakt mat deene ganz ënnerschiddlechen Associatiounen, Organisateuren do, déi eigentlech och prett sinn an op jidde Fall, jo, drop brennen, fir dat doten unzebidden, well se och wëssen, datt et immens wichteg ass fir d'Kanner a fir déi Jonk, esou Aktivitéiten grad iwwer dëse Summer kënnen unzebidden. Mir wäerten do och sanitär Konditiounen hunn, an déi hu mer och mat den Träger ofgeschwat, fir sécherzestellen awer och, datt et nach sënnvoll Kanner a Jugendaktivitéite wäerte sinn. An de Grondprinzip ass eigentlech ganz einfach, dat ass, datt mer Gruppe maache vun bis zu 50 Kanner oder 50 Jonken, zesummen och mat bis zu 10 Animateuren, a wou een awer, wann een Aktivitéiten innerhalb vun deem dote Grupp huet, keng Distanzregel a kee Mundschutz brauch, a réischt dann, wann ech mat anere Kanner oder anere Leit ausserhalb vun deem dote Grupp dann emol a Kontakt kommen, datt ech dann op Distanz vun zwee Meter soll bleiwen oder de Mundschutz E soll un e halen, esou erméigleche mer eben gréisstendeels normal Summeraktivitéiten, Kannerbetreiung, Kolonien, Scoutscampen, iwwert dëse Summer, also vum 15 Juli bis de 15 September. Mir suerge fir Sécherheet, well mer den direkte Kontakt op maximal 50 Kanner oder Jonker limitéieren. Dofir kënne mer eben innerhalb vun deem dote Gruppe gréisstendeels normalen Ëmgang mateneen assuréieren. Nom laange Confinement, no der Isolatioun vu ganz ville Kanner a Jonken iwwer Wochen ewech, wou dacks déi digital Medien deen eenzege Kontakt no bausse war, zur Baussewelt war fir d'Kanner, hunn d'Kanner hei nees d'Méiglechkeet richteg Kand ze sinn an déi Jonk hunn nees d'Méiglechkeet och richteg Jonk kënnen ze sinn. An ech hunn dacks iwwer déi lescht Woche gesot, datt wann Eng Kéier d'Kanner d'grouss Vakanz verdingt gehat hätten, dann ass et wierklech dëst Joer. A wichteg ass dobäi, datt et eben och eng richteg grouss Vakanz gëtt mat ebe sënnvolle Kanner a Jugendaktivitéiten. An natierlech ënnerstëtze mir als Ministère, och wéi all déi aner Joren, déi doten Initiative finanziell, och wann et vläicht mol zueleméisseg vläicht e bëssen iwwert dat Gewinntent hei erausgeet an dat hoffentlech eigentlech erausgeet, well grad d'Kanner a Jonker dat dote grad brauchen. Et ass dat heiten e sécherlech virsichtege Schrëtt, fir déi positiv Entwécklung aus deene leschte Wochen net a Gefor ze bréngen, awer e wichtege Schrëtt, fir deene Jonken, déi op ganz vill hu misse verzichten, nees e Stéck Fräiheet zeréck ze ginn. An och an deenen nächste Woche musse mer weider ofweien, wat fir Mesuren nach noutwendeg sinn, wat fir Mesuren och nach ze justifizéiere sinn. Mir bleiwe weider virsiichteg, mä schaffen awer weider drun, fir d'Liewensëmstänn vun de Kanner an den an der Schoul an och de Kanner ausserhalb vun der Schoul esou schnell wéi méiglech dach kënnen nees ganz ze normaliséieren. Esou wéi während där ganzer Covid-Kris behale mer d'Sécherheet vun de Schüler, den Enseignanten an all den anere Professionellen do ganz ferm am Aen. Haut wësse mer ebe méi iwwer de Virus a kënne méi präzis aschätzen, wéi mer seng Verbreedung kënne stoppen. Mir brauchen duerfir eben d'Schoulen an aner Strukturen net méi ganz zou ze maachen. Dat soen net nëmme reng rezent wëssenschaftlech Etüden, mee eben och eis Erfarungen zanter dem véierte Mee, also zanter deem Dag, wou mer Schoule schrëttweis nees opgemaach hunn. Haut wësse mir, datt d'Verdeelung vum Virus net doduerjer gestimuléiert gëtt, ganz am Géigendeel. Ech wäert duerfir och am Laf vun deenen nächsten Deeg d'Acteuren aus der Schoul consultéieren, grad ewéi och Experte, Medeziner, Fuerscher an och d'Direction de la Santé, fir ze kucken, ob mer nach virun der grousser Vakanz an der Schoul, an der Grondschoul an am Lycée, ouni e groussen organisatoreschen Opwand déi nächst Schrëtt a Richtung vun Normalitéit kënne plangen. Déi Decisioun hänkt natierlech vun der kuerzfristeger Machbarkeet of, awer natierlech och ganz besonnesch vun den Interessie vun de Schoulen, de Schüler an och vum Léieren a baséiert sech, wéi all aner Décisioun, déi mer geholl hunn, natierlech och op déi virologesch an epidiodomlesch Erkenntnisser. An ech denken, datt mer bis Enn nächster Woch all Informatiounen beieneen hunn a Positiounen och beieneen hunn, fir do de geneeën an definitive Fahrplan a Richtung vun der grousser Vakanz kënnen fest ze leeën a fir ze kucken, ob nach e Schrëtt méi Normalitéit an eis Schoule kann erakommen, wéi mer dat haut schonn hunn. Just fir ze preziséieren, D'Reglement ass a Kraaft, soubal et ënnerschriwwen ass, och vum Grand-Duc. Dat heescht, mir wëllen, dass d'Spillplaze spéitstens fir de Weekend och op sinn. Mir verstinn, dass d'Gemengen, net all Gemeng huet elo d'Spillplaz scho kënnen elo opmaachen oder op d'mannst, wa Barrièren oder wann se zou ass, och kënnen direkt opmaachen. Dat heescht, fir dass de Weekend, wierklech spéitstens, ass dat de Message, deen ee wierklech ka ginn, mee wann een elo schonn giff muer op eng Spillplaz goen, ass dat kee Problem, oder souguer haut den Owend, mee ech mengen, datt et scho e bësse spéit ass, fir op d'Spillplaz ze goen. Dat heescht, d'Reglement ass ab haut den Owend a Kraaft, dat heescht, soubal de Grand-Duc et ënnerschriwwen huet, an ech mengen, datt dat och elo geschitt ass. Dir gesitt, datt et e wichtege Schrëtt ass, do wou et legal Obligatioune gi sinn, si mer op Recommandatioune gaangen, A firwat een dat dote mécht, ass, well et och eng Verantwortung, e Vertrauen, eng Verantwortung am Fong vun all Bierger ass. Do, wou et gëschter verbueden ass, ass et muer net méi verbueden, mee recommandéiert. A bis elo hu mer alleguerte kënne feststellen, dass de wierklech de Gros vun ons alleguerte sech un d'Reegele gehalen huet. An dat ass och d'Resultat dass mer haut eeben nei Mesuren an nei Schrëtter kënnen huelen. Dat heescht, jiddwereen ass en Deel vun der Verantwortung, an hei ass d'Eegeverantwortung och wichteg, an dofir vu Restriktioun, Recommandatioun. An dat ass e Schrëtt, deen d'Regierung och weider wëll goen, fir d'Mesuren ze begleeden an den nächste Wochen, well mer der Meenung sinn, dass mer, wa mer alleguerte wierklech eis un deem halen an och solidaresch a virun allem och, Respekt hunn ee vis-à-vis vun deem aneren, ma aus dëser Kris hoffe mer séier erauskommen.
Guten Owend, Pierre Jans fir rtl. Här Bëttel, mech géif de Grond interesséieren, wisou datt d'Gesondheetsministesch net och den Owend dobäi ass. Well d'Gesondheetsministesch haut net zu Lëtzebuerg ass an dowéinst. Kann se och net haut dobei sinn. An ech hat elo just virdrun an der Chamber, den, wou ech déi Mesure presentéiert hunn, den Direkter vun der Santé, den Dokter Schmit, deen eis da begleet huet. Mee fir de Regierungsrot, dee mer haut de Mëtten haten, hate mer eng Telefonskonferenz, wou d'Madame Lenert, déi wierklech net haut kann am Land sinn, iwwer annerhallef Stonn bis zwou Stonne live dobei iwwer Telefon. Ech hat nach eng zweet Fro. Mir sinn de ganzen Dag um Sennenger Schlass haut e bësse vertréischt ginn. D'Modalitéiten, déi konkret iwwert de Chômage partiel giffen nom Regierungsrot duergeluecht ginn, kënnt Der eis der vläicht zwou, dräi elo verroden live? Also, wéi gesot, en ass, mir hunn alleguerten den Accord ginn fir de Projet, mee den Här Kersch huet eis gesot, dass e Communiqué och géif den Owend erauskommen mat all den Detailer an géif och an den nächsten Deeg driwwer kommunizéieren. Wéi gesot, ech, dat ass de Prinzip, wéi ech ëmmer och geschafft hunn. Driwwer diskutéiert nich, den Accord ass do fir dat wat gëschter ausgehandelt ginn ass tëschent den dräi Parteien, dat heescht der Regierung, den an deenen zwee Sozialpartner. Mee wéi gesot, den Här Kersch huet d'Primautéit, mengen ech, och fir déi Saachen ze annoncéieren, déi en och gëschter mat deenen aneren zwou Parteien ausgehandelt huet. An nach eppes anescht, Schëllecht, Kënnt Der confirméieren déi Neiegkeet vu Reporter.lu, datt Dir um Haff intervenéiert sidd, fir d'Demissioun, pardon, d'Entloossung vum Michel Heintz ze verhënneren? Dir musst wëssen, datt déi Gespréicher, déi tëschent dem Grand-Duc a mir sinn, tëschent dem Grand-Duc a mir bleiwen.
Jo, Nowend, Josée Hansen vum Lëtzebuerger Land. Ech hunn zwou Froen. Déi eng ass, Et si ganz punktuell Infektiounen. Ech weess net, ob Dir eppes doriwwer kënnt soen. Mee wéi ass dat, dass déi, wou kommen déi, wou kommen déi hier, déi nei Infektiounen, wann een ass, wou kommen déi hier? Gëtt et do Informatiounen driwwer? Ass dat vu Leit, déi aus dem Ausland kommen, oder dass déi esou punktuell sinn? An déi zweet Fro wär, Wéi ass et mat e bësse méi enger mëttelfristeger Planung? Dir hat eng Kéier gesot, dass déi grouss Evenementer bis 1.000 Leit bis Enn Juli verbuede wären, also ab 1.000 Leit, pardon, bis Enn Juli verbuede wären. Wéi ass et do? Wéi geet et do weider? A wann Der vun de Foirë schwätzt, gëtt elo awer eng Schëbberfoire gemaach? Nee, wéi gesot, eng, also et sinn e puer Saachen. Déi éischt Saach ass mat deene punktuellen Infektiounen. Wéi gesot, do si vill verschidde Fäll. Do si Leit, déi aus dem Ausland erëmkommen, mee et sinn awer och Leit, déi hei zu Lëtzebuerg nach infizéiert ginn. A mir hunn, mir musse wëssen och, an dofir ass dee Large Scale Testing awer wichteg, Leit, déi asymptomatesch sinn. Dat heescht, Dir kënnt eng Persoun hunn, déi keng Symptomer huet an déi dann awer eng aner Persoun och ustécht. Dat heescht, do ass dann d'Méiglechkeet, fir dass individuell Leit och positiv getest ginn. Iwwert d'Manifestatiounen, wéi déi kënnen organiséiert ginn, mir hu festgehal, datt déi an der fräier Loft sollte sinn a wéi gesot net bannen. Dat heescht, datt awer d'Fouer ouni, wéi een op gutt Lëtzebuergesch seet, Bude wou een erageet, awer keng Fouer ass. A mir wëssen awer, datt an deene Buden, dee gréisste Risk ass, vun deenen Effekt, fir kënnen sech ze infizéieren. Dat heescht, déi Recommandatiounen, déi mer gemaach hunn, ass och, dass Der net sollt vergiessen, dass wa méi wéi 20 Leit do wieren, da jiddwereen och muss sëtzen. Dat heescht, dass d'Leit och Distanzen missten hu vun zwee Meter. An ech mengen och, dass et net rentabel wier, fir iwwerhaupt eng ganz Foire ze organiséieren. Ech weess, dass d'Gemeng Lëtzebuerg souwisou, an Do wou se well da mer d'Fro gestallt hunn, ech kennen d'Gemeng Lëtzebuerg mat engem viregte Liewe wou ech awer eng Responsabilitéit hunn, si och decidéiert hunn fir d'Fouer net ze organiséieren, awer aner Manifestatiounen, méi kleng Manifestatiounen ze organiséieren. An ech mengen, datt dat och total an der Philosophie ass vun deem wat mer wierklech probéieren ze evitéieren, dat heescht grouss Rassemblementer mat ville Leit, och z'évitéieren. Dowéinst, a wéi gesot, déi Restriktiounen, et soll elo keng Zeltfester organiséiert ginn, et soll wierklech am Fräien oder am Baussen just Saache kënnen organiséiert ginn, wou am Fong eng reservéiert Plaz ass, wou déi zwee Meter kënnen gehal ginn an och eng Mask. An ech muss Iech soen, datt och eng Fouer oder eng Plaz, wou awer vill consomméiert gëtt, et schwéier ass, well et ass oder zwee Meter oder eng Mask. An ech mengen, datt dat do eng gewëssen Incompatibilitéit huet mat. Festive Momenter, wou een zesummen iessen a wëll drénke goen. Dat heescht, dass och Fester, déi ronderëm Drénke sinn, och net sollten organiséiert ginn, well déi souwisou och net kompatibel wieren an d'Leit souwisou och alleguerte missten da sëtzen. Wéi gesot, dass dat eent oder dat anert, ech gleef kaum, dass iergendeen op e Wäifest geet, wann e seng Mask d'ganz Zäit muss unhalen.

Et ass elo nach Sputt, fir déi Saache kënnen ze diskutéieren, elo déi nächst Deeg a Wochen. Et sinn nach aner Punkten och, déi nach vläicht och weider diskutéiert ginn an den nächsten Deeg, well et gëtt wierklech eng Évolution permanente och geholl. Haut gëtt nei Mesurë ginn ugekënnegt, mee Dir musst elo scho wëssen, dass, wann ech mäin Calepin kucken, Agenda kucken, kann ech Iech keng Garantie ginn, dass an zwou Wochen net mer schonn net méi, Kompetent sinn, well mer dann aus dem Etat de crise sinn an dann d'Chamber och muss déi Saachen décidéieren. Dat heescht, ech kann och elo net virgräifen, mee wéi gesot, dat sinn alles Analysen, déi mer musse maachen, esoubal mer am Fong den Impakt hunn, esou wéi mer bis elo ëmmer gemaach hunn an zwou Wochen iwwert deen neien Deconfinement, dee mer haut ënnerhuelen.
David Maches, fir de Quotidien, Eng Prezisiounsfro, dat heescht fir d'kulturell Events, Genre Concerten, ass et weiderhin Sëtzen, zwee Meter, dat heescht elo en Open Air Concert ass an den nächste Wochen dann och net méiglech? Nee, am Moment ass mat Sëtzen, d'Obligatioun vum Sëtzen an dann eng duebel Konditioun, eng Kéier sëtzen an eng Kéier oder d'Mask oder déi zwee Meter. Ok, gutt, dat dozou. Dann eng Fro un de Minister Meisch. Dir hutt elo an Aussicht gestallt, dass eventuell de Schoulbetrib nach méi normal kéint ginn. Heescht, kéint een och dann drun denken, dass eventuell, wann een elo dovun ausgeet, dass eng nächst Decisioun an zwou Woche geholl gëtt, dass déi lescht zwou Wochen ouni A a B-Gruppen organiséiert ginn? Ass dat eng Pist, wou Der drop schafft? Ech denken, wéi mer ëmmer virgaange sinn, kënnen mer déi Restriktiounen, esouwuel déi privat Leit betreffen, déi d'Entreprisë betreffen, awer och déi de ganze Bildungsberäich betraff hunn, nëmmen oprecht erhalen, wa se nach wierklech justifizéiert sinn. A bei den aktuelle Chiffere musse mer eis dat iwwerleeën. Mer mussen awer och kucken, wat et bréngt. Ech sinn eigentlech der Meenung, datt all Schouldag, dee mer méi nach kënnen hunn an dësem dach ganz komplizéierten Schouljoer, datt dat e Wäert duerstellt. A wann dat méiglech wär, dann denken ech, da sollt een an déi dote Richtung iwwerleeën. Mee ech wäert awer do gäre mech consultéieren, souwuel mat den Acteuren aus der Schoul, den Direktiounen, de Gewerkschaften, den Elteren, wéi awer och nach eng Kéier kucken, de wëssenschaftleche Standpunkt anzehuelen, fir ze kucken, ob mer dat doten a Sécherheet kënnen déi lescht Wochen ugoen. Wéi mer et genau wäerten dann da maachen. Ob dat en Ophiewe vum A-B-System ass, ob dat eppes aneschters ass, dat sollte mer da kucken. Ech wëll awer gläichzäiteg och soen, datt mer et net mat ze vill groussem organisatoreschen Opwand sollte maachen, wann et einfach Méiglechkeete gëtt, fir nach eng Kéier e Stéck wäit méi no un d'Realitéit ze kommen. An natierlech géing Mäin Häerz sech wënschen, datt all Kand seng Klass nach eng Kéier ganz géif zeréckgesinn, éier et an d'grouss Vakanz geet. Also ech héieren, datt virun allem déi Kanner aus dem Cycle 4 zwee, also dem sechste Schouljoer, immens traureg sinn a fäerten, datt se hir Kollegen net méi erëmgesinn. A se wëssen, nix, do si se am Lycée. A wa mer dat iergendwéi nach géifen hikréien, dann denken ech, hätte mer deenen e richtege Gefale gemaach. An eng Kéier och eng Fro un de Premier. Gëschter gouf an der Chamber eng Kéier iwwert den Traçage informatique, eng Applikatioun, geschwat. Wann ech mech richteg erënneren, ass et jo och esou, datt Der fir eng europäesch Léisung plädéiert hutt. Elo wësse mer, datt Frankräich eleng no vir geprescht ass, Däitschland huet seng eege gemaach. A wéi engem Sënn ass elo nach Logesch, wa Lëtzebuerg och a Consideratioun hëlt, mat all de Frontalieren, déi op Lëtzebuerg kommen, wa Lëtzebuerg elo géif dee Schratt maachen, hätt jo u sech keng Logik méi. Wéi gesitt Der dat? Et ass tatsächlech eng Situatioun, datt mir ëmmer plädéiert hu fir eng europäesch Léisung ze hunn. Ech mengen, et wier traureg, wann d'Bierger dann no 27 Appen hunn, datt wa se an e Land reesen an da gesot kréien, hei, hei ass eng App Flicht. Am Moment ass dat net de Fall. Ech wëll lech just drun erënneren, datt mer virun engem Mount an enger Situatioun war, wou verschidde Länner souguer, ugekënnegt hunn, dass eng vun de Konditioune wär, fir an hiert Land ze kommen, dass d'Leit och eng App hätten. Hei zu Lëtzebuerg hu mer wierklech eng spezifesch Situatioun. Ech mengen, mir hunn 200.000 Frontalieren, déi all Dag heihinner kommen. Dat heescht, déi eng giffen da mat enger däitscher App kommen, déi eng giffen mat enger franséischer App kommen an déi aner giffen da mat enger belscher App kommen. An da misste se och nach eng lëtzebuergesch App hunn. Ech hunn Mir hunn als Regierung wierklech dat gemaach, wat d'Chamber eis gefrot huet. Ech weess, gëschter wor et vläicht bëssen direkt, wat ech geäntwert hunn, mee ech hu virun engem Mount gesot kritt, Hei, wannechgelift, evitéiert dat Digitaalt, evitéiert, soulaang et geet, mat deenen Zuelen, déi mer am Moment hunn, brénge mer et fäerdeg, wierklech den Traçage, analog ze maachen. Dowéinster verstinn ech net, firwat op eng Kéier gëschter gesot ginn ass, dat ass falsch, et muss elo en Traçage digital kommen. Mir hunn nämlech gesot dès le départ, dass wann d'Zuelen giffen an d'Lut goen a mer et mënschlech, technesch, physesch net méi giffe packe fir den Traçage analog ze maachen, dann op dat digital kéinte goen. Ech gesi just, dass déi eng Ei an eng Richtung ginn an hiren, jiddwereen am Fong, wann ech op gutt Lëtzebuergesch soe, seng Zëppche kacht, jiddwereen seng Zëppchen an sengem Eck kacht. Et ass keng Koordinatioun doriwwer ginn an et sinn nach ëmmer Froen. Ech gesinn, dass a verschidde Länner nach ëmmer keng App ass, wou jo awer gemengt ginn ass virun zwee Méint, dass dat vun haut op muer jiddwereen eng App giff bréngen an dass och de Succès, ech hunn elo nach zum Beispill net iwwert déi Covid-App, déi se a Frankräich gemaach hunn, en Echo kritt, ob déi grousse Succès huet oder net, well Dir wësst jo, wa net 60 Prozent souwisou vun de Leit sech do umellen, datt souwisou och kee Wäert huet. Dat heescht, mir sinn hei schonn an enger spezieller Situatioun. Ech hu virun engem Mount e Mandat kritt vun der Chamber an ech wëll och soen, datt do d'Oppositioun, ausser d'ADR, jiddwereen dofir gestëmmt huet a souguer den Orateur vun der csv insistéiert huet, mir sollte wierklech do, Op d'Analog goen. Lo Mount derno soen se de Contraire. Also wéi gesot, wësst Der, ech si bereet meng Hausaufgaben ze maachen, mee d'Chamber muss mir eng Kéier soen, wéi eng Richtung se da wëll goen. Mee et wor eng Majoritéit do vun, ech menge, 56 oder 57 Stëmmen an déi, an déi Richtung, an där Motioun, déi den Här Clement proposéiert och huet. Ech weess net, wat do lo op eng Kéier alles sollt geännert hunn, virun allem mat deene Resultater, déi mer am Moment hunn. Mee ech wëll nach eng insistéieren, Mir schléissen et net definitiv aus. Deemno wéi d'Situatioun och ass, mussen mer eis Diere kënnen ophalen. Mä am Moment gesinn ech wierklech net d'Nécessitéit fir mussen eng Applikatioun ze imposéieren.
Stefan Polli, Radio 10,7. Zwou Froen. Déi eng ass elo gläich, muss d'Chamber d'Aufgab, soll ech mol, iwwerhuelen, déi verschidde Schrëtt dann ëmmer ze validéieren. Do war och d'Fuerderung komm, dass d'Chamber dann och all déi Informatioune misst hunn, déi d'Regierung elo hat, fir déi verschidde Phasen anzeleeden. Et sinn do Gespréicher schonn am gaange fir dat fir dat en place ze setzen. Selbstverständlech, ech mengen d'Direction de la Santé, an et ass jo och an der Santéskommissioun, wou jo déi zwee Texter diskutéiert ginn, ass d'Gesondheetsministesch och mam Här Schmit ëmmer do. Dat heescht, all déi Donnéeën, op där mir eis konnte baséieren, steet dann no zur Verfügung. engem Parlament, wa se déi brauchen. Mee wéi gesot, et ass net, wéi wa mir eis elo net méi wéilten drëms këmmeren. Dat heescht, mir wäerten och selbstverständlech mat der Chamber och hinnen hëllefen, déi Recommandatiounen an d'Analysen och ze maachen vun deenen Dokumenter, déi kommen, och fir de Suivi ze maachen. Well wa bis den Text gestëmmt ass, ass jo eng Durée de validité, hu mer gefrot, vun engem Mount, well mer eebe wëllen aus dem reglementäre Kader esou séier wéi méiglech erauskommen an op Recommandatioune goen, well eeben och d'Eegeverantwortung vu jiddwerengem Eenzelen wichteg ass. Mee mir mengen, datt et elo nach ze fréi ass, fir aus deem Reglementaire, aus deem Mussen, net dierfen, kënnen, ganz erauszegoen. Dofir ass d'Situatioun awer nach fragil. Mee positiv Zeeche bréngen eis, datt déi éischt Schrëtt gemaach ginn. Mee selbstverständlech wäerte mir der Chamber zur Verfügung stoen, fir all déi Informatioun ze ginn, esou wéi mir dat och déi lescht dräi Méint gemaach hunn. Eng zweet Fro wär elo, wat d'Aleba gëschter ugeschwat huet mat deene Reegelen, wat den Teletravail ugeet, mat der Belsch, wat Enn Juni géing auslafen. Sidd Der do schonn a Gespréicher? Wéi gesot, et ass net nëmme mat der Belsch, et ass jo och mat Frankräich a mat Däitschland, wou mer der Meenung sinn, dass mer iwwert den Teletravail zesumme sollten diskutéieren och, well et ass jo net nëmmen eng Situatioun och fir d'Ausland. Dir wësst jo, dass hei zu Lëtzebuerg, d'Législatioun jo net ze rigid ass, och au Niveau vun den Entreprisen, an déi eenzeg Contrainte, déi mer am Moment hunn, ass mat eise Frontalieren, wou mer mat de Belsch, mat den Däitschen a mat de Fransousen och eng aner Situatioun, eng aner Situatioun hunn, tëschent den dräi souguer aner Deeg, aner Zuele vun Deeg. Ech si ganz frou iwwert deen, deen, dat Verständnis, wat mer awer kritt hu vun deenen dräi Länner, wou mer eben den Délai e gehéicht hu fir datt d'Leit och méi laang kéinten an den Télétravail och kommen, do sinn elo, et ass elo ze fréi fir kënnen ze soen, datt dat elo automatesch verlängert gëtt mat de Belsch. Wéi gesot, dat si jo Décisionen déi unilateral geholl gi vun hinne fir ze soen, wéi vill Deeg mer och kënnen hunn. A wa si elo eppes aneschters décidéieren, da mussen do Négociatioune sinn. Dir wësst jo, datt mer mat de Belsch awer eng speziell Situatioun hu well mer jo och en Accord mat hinnen hunn, den Accord Belux, wou mer wierklech och, verschidde speziell Reglementatiounen och hu wou och Retributiounen och kommen. Dat wor en Accord dee jo och ënnerschriwwe ginn ass vun de Regierunge schonn virun dëser Regierung. Mee wéi gesot, fir eis ass et wichtig, datt mer iwwert dee ganz Télétravail diskutéieren. An ech weess och, datt de ces, de Conseil économique et social, am Moment eng Aarbecht mécht iwwert den Télétravail. An ech mengen, datt dat ee vun de Punkten ass, dee mer och mussen an den nächste Wochen an och mat den Sozialpartner eng Kéier ënner, ënner sechs, also wann ech elo soe sechs Aen, ënner tëschent den dräi Partner do och kënnen diskutéieren, fir do vläicht e Modus vivendi ze fannen, deen och am Avantage ass vun deem engen a vun deem aneren.
Gutt, dann eng Fro un de Premier. Aus der Chamber héiert ee jo och ëmmer méi, wat dat nächst Reglement eben ubelaangt, fir elo nom Etat de crise mat der Zwangshospitalisatioun. Dat ass jo immens ëmstridden. Do ginn ëmmer méi Stëmmen och. déi soen, dat ass net genuch oder net genuch definéiert. Hutt Der elo nach eng Kéier an der Regierung diskutéiert an an wat fir eng Richtung geet elo déi do Diskussioun? Jo, also ech muss Iech ganz éierlech soen, datt mir och net mam Text zefridde sinn. Et ass en Text vun 1980, deen och à l'origine ass vun deenen Texter. A mir sinn der Meenung, datt déi Texter och point de vue droit de la défense wierklech net méi kompatibel si mat deem wat mer haut hunn. Do braucht Dir eis net ze iwwerzeegen, a kee vu baussen. Dat wësse mir als Regierung selwer. De Fait ass, datt mer wëssen, datt mer an enger Situatioun sinn am Moment, wou mer mussen evitéieren, a Froe vu sanitäre Froen, awer eng Propagatioun vun engem Virus kënnen ze hunn. Dat heescht, datt op der Wo dat eent an dat anert ze leeën, fir eis wier eng vun de Saachen, déi wichteg wieren, ass, an ech mengen, datt et och en Engagement vun enger Regierung wier, datt, wann esou, den Text am beschte. Mir sinn nach amgaang driwwer ze diskutéieren, ech si ganz éierlech mat Iech, mir sinn nach amgaang driwwer ze diskutéieren, mä dass mer op jidde Fall festhalen, dass deen Text, deen am Moment, elo net eis Propositioun, mä den Text, op deem mer eis baséieren, dat heescht den Text vun 1980, kee gudden Text ass. Ech stinn dozou, dass et en Text ass, wou als fréieren Affekot ech muss soen, dass wierklech, ganz limite ass, wann ech net soe souguer contraire zu, fir mech, Mënscherechter an iwwerhaapt Droit de, Droit de la défense. Mee wéi gesot, mir sinn an enger Situatioun, wou mer wëssen, dass mer an e puer Wochen, souguer an e puer Deeg den État de crise fäerdeg ass, dass mer en Text vun 1980 hunn. Dat heescht, dass mer oder en neien Text maachen, wou mer dann eeben och verschidde Konditiounen kënnen, kéint ech soen, modifiéieren, déi méi rechtsrichteg wieren, wéi dat oder Garantië vu Mënscherechter, Garantien och vun Droit de la défense kéinte sinn, oder soss op jidde Fall den Text en toute sérénité vum 1908 war. Text muss een enker wierklech op de Métier huelen an och modifiéieren. En ass net méi konform zu deem, wat haut d'Rechter och vun den eenzele Bierger sinn. Voilà, merci.